Me gelek pirtûk di jiyana xwe de xwendin, konevanî, aborî, lêkolîn, hunerî û dîwanên helbestan û li ser xwarinê û di dawî de roman, me ew jî gelek xwendin. Lê dema ku ew roman serkeftî be, xwe dîwateyek rasteqîn be, gokarî bê, xwênerê xwe bigihînê pendekê, Yan di bal û bîra wî de bimîne, hingî wê neyê ji bîr kirin û tim û tim navnîşana wê wê li dar ba û navê nivîskarê wê jî wê xwedî bandor ba li ser xwêner. Ne wek dema ku roman qels be di derbirîna xwe de û sivik be di wateya xwe de. Wê hingê helbet wê xwêner hest bibe ku dema xwe bi vê romanê re yan bi vê pirtûkê re winda kir. Dem baş em ê di xeleka xwe ya heştemîn de ji programê Romanê bi kurdî di gel we bin. Romana Mem û Zîn yek ji romanên me mir a û weke xizneka zêr a. Ji helbestvanê kurdistanî Ehmedê Xanî ku wî destana xwe Mem û Zîn di dawiya sedsala nozdan de afirandiye û ew dîdareke eşkere û vekirî ye di navbera evîn û xweşkbûnê de û sitem û azadî û xêr û şer de û oldarî û bahredariyê de. Ehmedê Xanê ew nivîskarê van malika ye. Yingo bi xwe risteka helbestîna ji du hezar û du sed û şêst malikan pêk tê û nîsandina wan malikan got bi zimanên kurdî, erebî, farsî û her wiha zaravên botanî, silîvî û mehdî, Hatibû xemilandin û bala gelek romanvîs û wergêr û toravanên kurd kişand ku ew roman hata wergerandin bo zimanên erebî, farisî, rûsî, ferensî, azerî, tirkî û elmanî. Ehmedê Xanê bîrewer û xwedînerînek dûr bû. Wî gelek ziman û zarav tevlî hev kirin ku rizzelal û sivik be ji her çar aliyên Kurdistanê. Ta ku necatperestiya zaravan di nav helbestvanên kurd de raba û tenê zimanê kurdî yê sereke be. Erê, roman hate wergerandin bo gelek zimanan, wek ku me anî ziman, lê mixabin ne bi timamî. Ango ne romana resen bû ya ku dihata wergerandin. Wek wergera dîndar Mihemed Seîd Ramadan Botî gowî daye xuyakirin tenê wek çîrokeke evînnî li Cizîra Botan û kurtkirina wê bi çîrokeke eşqê di navbera şahjinê û mêrekî de lê bi rastî Çîroka romanê bi gelekî ji wilo kûrtir û ferehtir a. Bi tevî ku filmekî sînema ku demjimêrek û nîvê dide li ser hate çêkirin jî, lê mixabin wî filmî jî mafê wê neday wek ku tê xwestin û armancên Seyîda têr nekirin. Helbest van Ehmedê Xanê bi rengekî felsefî, mirovahî û netewî derbasî naveroka çîrokê bûye. Bi axaftina li ser Cizîra Botan û mîrê wê û her du xwişkên wî Zîn û Sitî û her du heval Mem û Tacedîn û pêştre helbest vanê me derbasî meseleyên raman, felsefe, hebûn, oldarî, Xêr û şer dibe. Şerê di kesayetiya dergevan Bekir ango Bekko de bi cî kirî û ew pirtûkê bi vî rengî bi dawî dike û wek destpêkê go berê xwe dîsa dide Xwedê. Yek xwêner nikarê nav li romanê bike go ew xurî evînî ye yan xurî olî ye yan jî netewî ye ji ber ku Ehmedê Xanê penceka xurt saz kiriye Di riya sazkirina malikan de ji evînê, ji olê û şiyarkirina hestên netewî û doza kurdî di nav kurdan de, kes nikare bûyerên romanê di programê me de wan bi devkî kurt bike. Ji ber ku pêwistiye bi gelek xelekan heye, heya ku karîbê xweşik mafê xwe bistîne yan karîbê derbasî nava wê bibe. Ji lewma em zêdeyî wilo nabêjin û em ê kesên ku meriq dikin bixwînin, bihêlin ku ew bi xwe va serkeftina bibînin. Wek ku helbestvan Hecî Qadir Koya li ser vê destanê gotî, Hûn bi xwe dê kin nirxê vê pirtûkê zanibin. Wek wê nîn in ne li dinyayê û ne li axretê. Me îro xeleka xwe bi dawî kir û dem baş.